דעם דארפסטו נישט זארגן אויף א שידוך. שידוך? נאר איין זאך וואס דו קענסט טון פאר שידוך, תפילה. אויב ווילסטו זארגן, זארג דיך צו דו האסט מידות צו דארסט האבן סבלנות דורכצוגיין דאס לעבן מיט א ווייב מיט קינדער. רוב מענטשן, רוב בחורים לערנט מען בכלל נישט אויס קיין מידות, בכלל נישט. מען נעמט א בחור און מען לערנט מיט אים פינף זעקס יאר אין ישיבה זאכן וואס ער גייט גארנישט קענען נוצן אויף נאך די חתונה. ליידער. גארנישט. אלע דרשות, די גאנצע זאך וויאזוי ס'ארבעט א ישיבה, דאס האט גארנישט צו טון מיט'ן ריאליטי. מיטן פאקטישן לעבן וואס ער גייט זיך טרעפן א טאג נאך די שבע ברכות און איז ביזי מיט זאכן וואס דער בחור איז בכלל נישט צוגעגרייט, מיט ביזי צו האקן אויף די עסן און אויף די עסן און אויף די ניגון, די ניגון טאר מען נישט זינגען און די מוזיק יעצט פורים דארף מען זייער אכטונג געבן אז די ניגון טאר מען נישט זינגען און די עסן רחמנא לצלן טאר מען נישט עסן, פיצא דארף מען זייער אכטונג געבן נישט צו עסן דאס איז תאוות אכילה, און אזוי ווי דער בחור ווערט א חתן און האט חתונה טרעפט ער זיך מיט א לעבן וואס ער האט נישט קיין אהנונג וואס דאס איז, האט נישט קיין אהנונג, מען קען נישט נוצן די אלע זאכן וואס מען האט געלערנט אין ישיבה, אויב גרייט מען נישט אן בחורים אין ישיבה נאך א דרשה און נאך א דרשה צו האבן מידות טובות, צו וויסן אז מען דארף נישט אויספירן און מען דארף נאכגעבן, דאס איז די שיינקייט פון לעבן, נאכאמאל נאכגעבן און נאכאמאל נאכגעבן און זעהן נישט צו זיין. אייביג א גערעכטע מענטש, ווייל די גערעכטע מענטשן זיי זענען נעבעך די ביטערסטע ביטערסטע לעבן גייט אויף זיי דורך, ער גערעכט! איך בין גערעכט! איך בין גערעכט! ביסט גערעכט! אין גערעכטערהייט העסט דיך גט'ן, אין גערעכטערהייט העסטו שטארבן, מהרש פלעגט אייביג זאגן די משל וואס מען לערנט אויס אין ארץ ישראל זאגט מען איינער וואס וויל זיך קומען לערנען דרייוון, דא איז זייער גרינג צו באקומען לייסענס, אבער אין עס איז דא אנדערע פלעצער אין די וועלט וואס איז עס קאסט אסאך מער געלט עס איז נישט אזוי גרינג צו האבן לייסענס איינע פון די זאכן וואס מען זאגט זיי קלוג און זיי נישט גערעכט תהיה חכם ואל תהיה צודק זיי קלוג און זיי נישט גערעכט וויאזוי דרייווט מען? יענקי, ווי פארט מען? ווי פארן און ווי קומט מען? די רעכטע זייט, זעסט צוויי לענס, ווי דארפסטו, ווי פארט מען? די רעכטע זייט צו די לינקע זייט? אזוי איז אין די גאנצע וועלט, חוץ לאנדאן, ס'איז אלס א פארקערטע מענטש, אלס איז געהאט פארקערט. אבער ווי גייט עס אין די וועלט? מען פארט רעכט, און דער וואס קומט אקעגן פארט אויף זיין רעכטע זייט, אלע גייען רעכט. נו, מאכסט דיך לייסענס, און דו פארסט און דו פארסט, א שיינע קאר, און דו ביסט א גערעכטע מענטש, א פרינציפט מענטש, דיר קען מען נישט סתם אזוי ארום דרייען, דו ווייסט וואס צו טון, און דו פאלאוסט נאר די געזעץ, און דו זעסט פון דערווייטענס א קאר קומט צו פארן אויף דיין וועג, הק' הארץ איר איז שיכור, צו ער איך ווייס נישט וואס איז געשעהן מיט אים צו ער האט ער איז אנגעדראגט, ער קומט צו פארן אין דיין לעין, איז דא צוויי סארט מענטשן איז דא א גערעכטע מענטש און ס'איז דא א קלוגע מענטש, דער גערעכטע מענטש דאס איז מיין וועג איך ריק מיך נישט פון אים, ווי ווי קומסטו בכלל איך בין דאך גערעכט דא דארף איך פארן, קלוגע מענטש טראכט איין מינוט איין מינוט איין מינוט וואס גייט געשען ער מאכט א שנעלע דעצישען אפאר סעקונדעס לאמיך שנעל גיין די אנדערע זייט ווייל אז נישט ווער איך געהארגעט לאמיך גיין אויף די שאולדער ווייל אז נישט ווער איך געהארגעט איז א קלוגע מענטש דער שיכור פארט דורך דער צודרייטער פארט דורך און איך פאר ווייטער אבער דער גערעכטע מענטש דער מענטש פון די פרינציפ מענטשן וואס אלס קלאפט און ער וועט ווייזן און ער וועט אויספירן און מיט אים קען מען נישט אנהייבן און ער העט יענעם לערנען, און איך וועל דיר צוריק ווייזן, ער בלייבט אויף זיין לעין, און וואס געשעהט? א עקסידענט, און ער ווערט געהארגעט, און מען וועט זאגן ביי די הספד אז ער איז געווען גערעכט, ער כל ימיו געווען א גערעכטע מענטש, און די קינדער וועלן זאגן, טאטע געווען א גערעכטע מענטש, אייביג געווען גערעכט, ער האט זיך אייביג געהאלטן, ער האט זיך אייביג געהאלטן אויף אויף, אייביג אכטונג געגעבן אויסצופירן, אט דא איז זיין וועג געווען צו פארן, איז ער דא געפארן. און אויף די מצבה וועט מען שרייבן פוי ניטמאן א גערעכטע מענטש, אוי ווי ביסט געשטארבן. דאס איז א שיינע דזשאוק, און ס'איז א שיינע משל, אבער קיינער כאפט נישט אז ס'איז גרינג צו לאכן פון די מעשה, אבער דו אליינס גייסט דאס דורך יעדן טאג. יעדן טאג. א מענטש, ער מאכט אפ, איך בין גערעכט, איך העל אויספירן, איך העל אויספירן, און הרג'ט זיך.